Na i whakatakotohia te mauri o Te Matatini ki mua i ngā iwi o Whanganui me Taranaki, te rohe ka whakamanuhiri i taua taiopenga ka tū hei te tau 2025. I tae atu hoki ētahi mema o Ngāti Whātua ki Ōrākei, nā Māngai Kapa Haka o Tāmaki Makaurau, me ētahi mema poari o Te Matatini ki tēnei kaupapa i tū ki Rātana Pā. Kei a Teme Hēmi tēnei pūrongo. Ka ia te mahi a tētahi rohe ki te manaaki i te mauri, ka tīmata te mahi a tētahi atu rohe ki te poipoi i te mauri o Te Matatini 2025. He nui ngā akoranga kei roto i tō mātou pupuri i te taonga rā. Ā, ko te mea anō hoki, ā, ka taea e, e mātou, ā, te tohatoha, ā, te tukuna te, te mauri kia haere ki ngā tōpito katoa o tō tātou rohenga, noho mō tētahi wā, kia mihia e te tangata, ā, e te mauri o Te Matatini. Āe, koia. He ātaahua, i te mea, ā, kua, kua Māori te whakaaro, ā, kua whakamana kē tonu i tērā, ā, tērā taonga o tātou ko te mauri o Te Matatini. Nā, kitea i ngā āhuatanga, ā, i ngā tau kua taha ake. Nā reira, me mihi ka tika ki a Ngāti Whātua, ki a Tāmaki Makaurau, nā rātou tēnei, ā, e whakatau, ā, i te mutunga iho, ā, ki Te Matatini anō hoki, ā, kia, kia pēnei te, te kawe o te Māori. Nā reira, e mihi ana. Nā te horapatanga o te mate kōwhiori, Ka mau i a Ngāti Whātua ki Ōrākei i te mauri o Te Matatini mō ngā tau e whā, ā, he tuatahitanga tōna kawenga pēnei ki tōna kaipupuri hou. I te kaputi mātou te poari ētahi o mātou me te hēmana i te kōrerotia te āhuatanga o te tuku taonga, te wā o te prize giving. Ka whenumi te tukuhanga o te mauri, kāore te iwi e āta aro ake. Kotahi te aronga i te wā tuku taonga ko wai te toa. Nō reira i puta ake i a mātou, i a mātou e kaputi ana tērā kia haria, māoritia mai nei te mauri ki te iwi mā rātou nei te kaupapa e manaaki, e whakatū hei ngā tau e tū mai nei. Nō reira, ko te rohe o Aotea te tuatahi kia whakawhiwhia pēneitia. Ā, i whakawhiwhi i te mauri, kia pēnei te whakawhiwhia o te mauri, āe. I te pā o Rātana te tumuaki hou o te Hāhi a Manuao Te Koha Mutunga Tāmou ki te mihi i ana manuhiri tuārangi i roto i tētahi o ana hui ōkawa tuatahi. Whakatau atu ki te manuao e tū mai nei. Whakatau atu ki a koe e te manuao. Tumuaki. Ko te Hāhi Rātana i tau. Kāti rā e te Tumuaki, e te Manuao, whakatauhia mai rā ko tō iwi Morehu, whakatauhia mai rā ko te Pariha o Ōrākei tēnei kua hoki mai nei ki runga ki tōna pā. Nā te hunga wairua tēnei ārai karanga kia huri katoa mai te tai hauāuru.

Harikoa nā te ngākau a Ngāti Whātua te tautoko mai nei tēnei tikanga o tātou te hari mai te mauri ki roto i a koutou te kāhui maunga. Tino harikoa ana. Koia, koia, koia. Ko Hikaka ano te wairua i te mea ana ko Taumai. Kua tau mai ki roto i a tātou, ana, kua tīmata pea ngā mahi nui kei waenganui i a tātou, ana, kei mua i te aroaro mō tēnei, tēnei kaupapa o Te Matatini o te Kāhui Maunga. Ko te wāhanga, ko te whai ake nei, kia whakatau ai a te Kāhui Maunga ka tū Te Matatini 2025 ki hea? Te Mehemi, te Ao Mārama.